Менә ике мең дә егерменче ел тәмамлануга санаулы гына минутлар калып бара. Хөрмәтле райондашлар, без сезнең белән яңа 2021 елны каршыларга җыенабыз. 2020 ел инде ул безнең исебездә бик озакка калыр, чөнки ул пандемиясе белән, коронавируслары белән Бик күп гаиләләргә, бик күп кешеләргә кайгы, хәсрәт китергән җыл буларак истә кала торгандыр. Безнең район буенча гына да 40 тан артык райондашыбызны югалттык. Әлбәттә, бу бик зур югалту, бик зур кайгы. Район башлыгы буларак бу гаиләләрнең, туганнарының, якыннарының кайгысын уртаклашам. Ә инде авыл хуҗалыгы районы буларак, 2021 ел бик әйбәт ел булды. Мин инде бит озак еллар район башлыгы булып эшлим, әле болай килгән елны мин хәтерләмим дисәм дә дөрес була торгандыр. Чөнки 20 нчы елда яңгыр да вакытында яуды, кояш та вакытында чыкты. Шуңа күрә районыбыз игенчеләре бик мул уңыш үстерделәр, 200 мең тонна икмәк җыеп алдылар, гектарыннан 45 центнерга якын уңыш алдылар. Бу бик зур җиңү. Һәм инде иң мөһиме, уңыш булган җылны мәккә бәя дә бар бүгенге көндә. Бүгенге көндә дә әле без бодайның өченче классын 15-17 сымнан, шул вакытта инде башка культураларны да 10 мең сымнан тоннасын югарырак бәягә сатуны оештырабыз. Әлбәттә, аны игенчедә булгач, аңа терлекчелеге дә бәйләнеп бара инде. Терлекчеләребез зур җиңүләргә ирештеләр 2020 елны. Без инде Көндәлек 200 тонна сөткә реаль чыктык дип әйтергә кирәк. Бу көндә дә терлекчеләребез узган елга караганда 20 тоннадан артык сөт тапшырып баралар. Баш саннарын 800 башка узган елга караганда арттыру дәрәҗәсенә ирештеләр. Һәм иң мөһиме, әле Актаныш тарихында беренче тапкыр без тәүлеклек үсеш 800 граммга чыктык 2020 елда. Ә инде башка тармакларны алсак та, аларның һәрберсендә дә безнең инде мактанырлыгыбыз бар. Төзүчеләребезгә бик зур рәхмәт, 18 мең квадрат метр торак төзеп, файдалануга тапшырдылар. Шул вакытта миллиардка якын капиталь салым үзләштерелде. Президентыбыз Рөстәм Нургали улы һәм хөкүмәтебез тарафыннан эшләп килгән бөтен социаль программаларда катнашып, Бик зур күләмдә төзелеш һәм капиталь ремонт эшләре алып барылды. Башка сфераларны санасак та, аларда уңай якка үзгәрешләр бик күп. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә сәламәтлек саклау сферасында эшләүчеләргә. Нинди авыр ел булды аларга егерме нче ел, шуңа карамастан алар бик матур итеп хезмәт иттеләр һәм районыбызның халкының яшәешен саклар өчен үзеннән торганын барсын да эшләделәр. Без инде гомергә. Яңа елны каршылаганда өметләнеп, өметләр баглап каршылыйбыз. 2021 елга да без бик зур өметләр баглыйбыз. Иң мөһиме, шушы афәтләр инде 21 елда безнең бетсеннәр иде. Алар инде әле ияреп безнең белән күчәләр 21 елга. Ну, 21 елда бу афәтләрдән без котылсагые, район халкының исәнлеген саклап калсагые. Инде мондый чирләр бүтән районыбызга килмәсен иде. Әлбәттә, авыл хуҗалыгы районы буларак һава торышы да 21 елда уңай килсен иде. Игенчеләребезгә, терлекчеләребезгә мул уңыш үстерергә мөмкинлекләр бирсен иде. Икмәк булганда башка сфераларны алып барып була. Һәм инде егерме беренче ел безнең өчен зур гына сәяси вакыйгаларга да бай ел булачак. Без анда Рәсәй Дәүләт Думасына депутатларны сайлаячакбыз һәм иң мөһиме, республиканың авыз кемеш киңәшмәсе безнең Актанышта үтәчәк. Бу иң зур чара республика күләмендә һәм, әлбәттә, минем иң зур теләгем, Алла бирса, ике мең дә егерме беренче елда Актанышта дәүләт театры барлыкка килсене. Гуманитар гимназияне яңа, егерме беренче гасыр мәктәбе бинасына күчерергә язсын иде. Хөрмәтле райондашлар, рөхсәт итегез сезне якынлашып килүче 2021 ел белән чын күңелдән котларга. Сезнең һәммәгезгә дә бары тик исәнлек, саулык, сәламәтлек теләргә. Яңа 2021 ел бары тик һәр гаиләгә шатлыклар гына алып килсен иде. Яңа еллар белән сезнең һәммәгезне дә!